Алар Гарәфә тавы янында зәвәлдән алып ахшамга кадәр басып торалар. Һәм дә аларга, әгәр дә ул Гарәфәдә була икән, ул уразалар алар ураза тотмый. Ләкин ураза хаҗга бармаган кешеләр, монда өйдә калган кешеләр алар ураза тоталар. Шул уразаның зурлыгын аңлатып, Мөхәммәд саллаллаһу әйтә, Мин ди, өметләнәмен, Аллаһ Тәгалә гафу итер Кече гөнаһларны бер ел алдан һәм бер ел аннан соң булган кече гөнаһларны гафу итер, диеп, менә шул көнне ураза тоткан кешегә. Шуңа күрә без 31 нче августны, хәлебездән килә икән, ураза тотсак, менә Аллаһ Тәгалә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аша безгә вәгъдә иткән әйберләргә ирешергә өметебез бар. Шуңа күрә моны онытмаска кирәк. Э, моның белән чагыштырганда, мисал өчен, Гашура көнендә ураза тоту. Э, халыкта шулай килеп чыга, Гашура буенча бик-бик күп фазиләтләр әйтәләр. Фәлән-фәлән пиамбар азат булган, фәлән-фәлән пиамбар котылган, фәлән-фәлән шулай-шулай-шулай булган диеп, зур диеп. Ләкин аның буенча Мухаммад сәсәм әйтә, бер ел гөнаһлар гына гафу ителә. Шуңа күрә ул Гарафаны шулай зурлыгын күрсәтә. Әле бит менә шул Гарафа ул мөбарәк көн, Анда дога кылу бик күркәм булыр. Менә шул гарәфәгә барып ирешкән кешеләр, аларга теге дога, дога кылсыннар дип әле намазларны да, намазларны да күчерәләр. Икенде намазны өйләгә сылап куялар. Ә ахшамны аннан соң ястүгә генә терәп куялар. Димәк, дога кыл, Аллаһка ялвар дигән сыман. Аллаһ Тәгалә теге кешеләр намазга бүленмәсен дип дога кылсын диеп китәләр. Мөхәммәд саллаллаху шуның кадәр күп дога кылган, озак дога кылган, сахабалар курка башлаганнар, бу үлмәде микән диеп. Теге дөя өстендә катып калганны шулай дога кыла, селкенмичә, озак.

Ел саен кабатлана торган сүзне тагын кабатлап чыгам. Э, аны без үзебез төшенсәк тә, кешеләргә аңлатсак та, бик күркәм, бик яхшы булыр иде. Аллаһ Тәгалә безгә күп төрле гыйбадәтләрне йөкләгән. Йөкләү булгач ул фарыз яки ваҗиб булса, аның шартлары билгеле. Кемгә, ничек, кайчан, кайсы очракта. Шул шартлар була торып үтәлмәсә, гөнаһ языла. Халыкта менә шундый э, гадәт бар. Аны күркәм дисәк тә була, ләкин ул әзрәк аны дөресләргә кирәк. Бер абзый әйтә, менә ди, ике ел элек үземә чалдым корбанны, узган елны хатынга, бу елны сабыема чалам. Сабыена анда белмим анда 3 яшьме ничәме. Киләсе елга кызыма чалырмын, дүртенче елны оныгыма һәм китте китте бөтенесен итеп. Монда мәсьәлә нәрсәдә? Э, Динебез өйрәтү буенча, Мухаммад саллаллаху алейһи аңлатуынча, хәлле, хәле булган Хәлле, состоятельный, хәлле булган кешегә корбан чалу ваҗиб, ханафи буенча ваҗиб. Башка өч мазхаб буенча сунна муаккәдә. Аларда ул сунна муаккәдә шулай ук мәҗбүри үтәлүе. Димәк, әгәр дә кеше хәлле, аның хәле була торып корбан чалмаса, безнеңчә әйткәндә бай булып та, әгәр дә ул корбан чалмаса, аңа гөнаһ язылачак. Гөнаһ. Ә менә теге баласы сабый, 3 яшьлек, әле аның үз малы юк, ул аңа Ваҗиб түгел, ул аңа тиеш түгел, аның өчен ул нәфел генә. Әйе, савапны ала ул, ләкин атасы бит, атасы үзе өчен чаларга тиеш иде, атасы чалмаса, гөнаһлы була. Шуңа күрә иң күркәм, иң яхшы күренеш, әгәр дә гаиләдә ата кеше ул мал табучы икән, ул ел саен, әгәр дә ул хәлле икән, әгәр дә ул фәкыйрь түгел икән, үз исеменә корбан чала, Ә инде теге хатынын, сабыен, баласын, әтисен, әнисен, әби-бабайларын бөтенесен катнаштырасы килә икән савапка, Йа Раббым, бу миннән һәм! И китте тезеп. Хатыным, балам, әбием, әнием, тегеләрдән, болардан, тегесен, бөтенесеннән, диеп, аларны санап китә. Менә бу иң күркәм, иң дөрес була. Ул менә монда ваҗибны үтәгән була, бурычны үтәгән була. Савапка ирешә, корбанны үти. Корбан чалу акыйка белән бер түгел. Корбан чалу бу аерым, акыйка башка. Ә то кешеләр әйтәләр, менә балам туды, корбанда чалырмын. Пожалуйста, но әгәр дә син хәлле икән, син үз өчен чал. Поэтому это не нужно забывать. Һәм дә инде тәшрик тәкбирләре буенча нәрсә әйтәсе килә? Гарафа көнне, Гарафа көнне, получается, ул безнең 31 август. Иртәнге намаздан соң сразу сәлам бирү белән дога кылмыйча сразу без тәкбир әйтәбез. Гаитәге сыман тәкбирләр әйтелә. Утыз бере, ул безнең Гарафа көне. Беренче сентябрь, ул безнең Корбан көне. Аннан соң Корбан көненнән соң тагын өч көн. Икесе, өчесе һәм дүртесе. Без һәр фарыз намаздан соң тәкбир әйтәбез. Мәчеттә икән күмәкләшеп, бергәләшеп әйтәбез. Әгәр сез үзегез генә өйдә укыйсыз икән, үзегез кычкырып әйтәсез. Хатыннарыгыз Кызларыбыз, алар шыпырт кына, кычкырмыйча гына бу тәкбирне әйтә алар. Һәм Аллаһны зикер итегез, билгеле санаулы көннәрдә дигән аятькә буйсынып, буйсынып. Бөтенесе бергә, бөтенесе бергә ул безнең 23 тапкыр килеп чыга, 23 тапкыр. Димәк, 4 сентябрь көнне икендедә без ахыргы тапкыр 23 нче тапкыр әйтәбез, ә инде ахшам ул безнең булды, тәшрик көне түгел. Шуңа күрә истә калдырыйк, безнең 31 ул Гарәфә көне. Бере, икесе, өчесе ул безнең корбан көннәре. Анда корбан чаларга ярый. Менә шул өч көннең берәрсендә. Ә аннан соң инде безнең дүртенче көн әле тәшрик көннәренең ахыры. Бөтенесе безнең биш көн. Биш көн. 31, 1, 2, 3, 4. Дүртесе икене белән бетердек.